Selamat malam begulai enggau aku ini maneng. Nama berita bala uchu ini ti semampai bisi mayuh ini datai ngundang duduk enda bala uchu anang baka buang bejagang selepai batu. Anang baka riga ningkap berekah batai am tunggih tunsang. Lama ini enda nepas ruai pelandai panjai kitai uchu. Ketegal ti mayuh kuing singkang kaki ngaga ganjuh tikung pelabuh temawai kemali. Tu ini datai baru mai ke kitai buah rambai ayam nyawa nunggu lemai. Nyirap ke kita seringkap genap buah mawang ambi bela ampit nyepi mimit enda masai ke nadai. Baka ke malam tu, ini bisi mai ke bala uchu siti jerita ari siku uchu asal ari menua Kapit tang diau ba Bintulu. Turai uchu tu nadai mayuh diseruri laban ti nadai berupai biran ba tengan. Enda berupai simpek baka kendi ba tegalan. Baka selama mega ini ngena nama Meringai nyadika nama karung uchauk tu. Munyi ku ini dulu tadi Meringai tu asal ari orang Kapit. Tang diatu iya udah bebini lalu ngentapka pendiau diri ba Bintulu. Meringai bekunsika siti cherita ti kala nyadi ba tubuh iya empu uchauk. Nyadi cherita tu Nyadi urung iya taun dua ribu empat suba. Baka tu ku cherita iya ucau. Nyadi maya nya umur meringai dalam dua puluh satu taun pia meh. Diatu nya udah manggai empat puluh umur tudah tuai. Maya nya laban ke agi biak kenu ku tudah tuai ucau. Sigi udu suah bejalai maya malam hari. Lemai nya meringai enggau bakih iya. Endang sigi udah merambu dulu, kini ke tunga pejalai malam lagi. Dipandak ke jerita, seduai Baum deka ngirup ba rumah asap siti. Tembu Meringai mandi ngintu diri pemulai Meringai ari endua gawa, iya penurun bekena ke mutusikal ngelawa rumah bakih iya dulu. Ari rumah kaban iya lalu nampung baru. Enggau kaban iya bekenaka entuka ngelawa endur ti deka dituju. Datai ba rumah asap nya baka selama mega sida sekaban ngudah ai irup enggau tabas. Berandau meh sida sebuat iya ke mayuh macham leman cherita, dia dai nyau enda berasai jam penyau ngejang nunjuk ke pukul satu pagi. Dia dai sida sekaban pen sama bebai pulai ba rantau jalai. Dia deh hari pe nyau ngenyit ujan ko kita uco. Nadai utai enda udah ngemangat nya. Ia ga enggau kudek kudek. Seduai sepakih pen lalu mulai kediri nengah jalai nyabau. Maia nya jalai agi petang laban lampu jalai bedau digaga orang. Laban bakih ia ke deriba belubah mega seduai nujah jalai dini hari maia nya. Lebuh seduai mansa ba senentang langkau alai nganti bas enda jauh ari Lako, dia meringai ngasuh bakih iya ngelubah mimit pejalai entuka seduai. Kebuah pia, laban meringai bisi tepeda ke siku indu benung degi-degi dia jempuk labu ujan. Kaban meringai nya lalu nguingka entuka iya semak ngelawa langkau penganti nya. Meringai lalu nurun ke cheremin, alai iya ke ka betanya kini ke tunga pejalai indu nya. Dia indu nya madah ka pulai ke rumah. Tang orang ke ngambi indu nya lalu empai atai ga pia ku saut indu nya ko kita uchu. Meda baka nya sereta kasih ke tudah nyau jempuk, dia meringai enggau kaban madah diri deka nganjung indu nya tadi. Dini rumah dai? ko Meringai nanya. Ba semak Midin Jaya dia. Pia ku indu nya nyaut Meringai uchu. Ari gaya nyawa indu nya, Meringai nemu indu nya chelap. Au. Legi deh madah ga dini endur rumah dai? pia ko kaban Meringai ari sepiak bejaku. Sida tiga pen lalu mupuk. Iya meh datai ba siti endua. Dia indu nya madah ngagai kaban meringai ngasuh iya tama ngagai simpang ke dipadahka indu nya. Dia meringai nya bebengap laban ke enda bekala mansa endua nya. Lama ga asai udah diau ba Bintulu. Baru iya meh meringai nemu dia bisi perumahan. Kaban iya enda munyi jenuh aja. Nya rumah aku. Ku indu nya madah, nunjukka ngagai rumah burak siti bepagar churak chelum bisi bebungai. Kaban meringai pen lalu nyangkaika entuka ba mua pagar nya, dia deh indu nya lalu nyuaka duit dua puluh ringgit. Eh, enda ibuh wai, enda ngawa. Seraya ke nulung deh. Pia ko kaban meringai. Ambe meh kena meli minyak seduai. Kasih ke seduai udah nganyung aku. Ko indu nya nimbal. Pemuas ke diumbuk indu nya ambi kaban meringai ga duit nya lalu di selit ke ba kambut tanchut iya. Enda nike dulu seduai. Ngante ujan teduh agi legi seduai mupuk ga. Ko indu nya ga bejaku baru. Meda ari ke agi bangat endar, dia seduai penitih ke jaku indu nya ngenduah dia dulu. Seduai dibai indu nya tama, lalu diasuh indu nya duduk ba bilik besai dia dulu nganti indu nya ke tembu begari. Besai endar rumah ditu, ne akih. Aku baru iya nemu ditu bisi perumahan baka tu. Ku Meringai madahka kaban iya. Aku munyi kudi meh. Engka sida tu orang pemisi, ko kaban meringai nyaut. Enda lama udah nya, indu nya datai baru ngemai ai kupi enggau ruti semangkuk di neh kindu nya ngagai meringai enggau kaban iya. Ni bala dek ke bukai deh? ko meringai nanya indu nya uchu. Siku aku aja ditu. Sida apai indai enggau menyadi aku ba rumah lama kami din. Kadang-kadang aja sida ke ngabas aku kitu. Pia ku indu nya. Maya meringai tepeda ke mua indu nya, ke bendar iya bajik. Ukai bula-bula bajik. Iya geburak taja ka pepuchat mimit gamal iya. Engka bai kelalu chelap ku ati meringai ga. Lama deh udah ditu. Ko kaban meringai ke nanya indu nya Uchau. Kira tiga taun pia meh udah aku pindah kita. Rumah beli apai ku ke aku meh tu. Laban aku ke siko aja anak indu. Ko indu nya ke nyaut. Dia dulu mes duai aku ka bebela dulu Kasih ke seduai engka tau lapar. Pia ku indu nya bejako lalu angkat ke dapur. Anang kiruh deh udah ngintu diri kami duai tu tadi. Pia ku meringai ga nimba indu nya. Enda ngawa, ukai suah bisi temuai ngusung aku kitu ke tanda terima kasih aku ngagai seduai. Ku indu nya ke nyaut meringai. Seraya ke nganti indu nya tembu bebela, nyau enda berasai ku kita ucuk. Mata meringai nyau antuk penapat-napat. Nadai ulih ditagang agi. Indah ke udah nelan ubat tinduk. Peda meringai kaban iya. Udah melempai ba mangku mejamka mata diri. Meringai penyu enda berasai lelap pemuas ke kulap-kulap dia. Tinduk meh seduai sebakiah nadai nemu utai agi. Dipandak ke cerita uchu. Sepik meringai mua iya. Tok nyau angat banjak mata panas. Tubuh penyu asai ke digusak orang. Belubah meringai njelak ke mata. Meda mua orang kena dikelala. Benung degi-degi meratika seduai sekaban. Peda meri ngai, nyau ga gerak langit nadai perabung. Nama main seduai tinduk ditu Igat? ku apai tuai orang nya nanya. Meri ngai nya unggai nyadi nyaut. Mata aja ke agi geginau meratika gaya rampa menua nya dia, ku kita uchu. Nya baru meri ngai nemu seduai sebakih tinduk ba pendam semalam-malam nya tadi. Malik meringai ngagai kaban iya. Peda meringai kaban iya agi meluku tinduk. Malik baru ke meringai ngagai apai tuai nya baru. Peda iya apai tuai nya lalu tuchum. Baban meringai angkat ngerak kaban iya. Tudah tuai nya ensugau angkat sepengudah nemu diri tinduk ba pendam. Begadai-gadai merengai malik ngagai gamal ke bisi lekat ba penam nya. Nyau melut mata tudah tuai meringai ko kita Ucau lebuh iya tepeda ke gamal indu nya ke dianjung seduai malam tadi. Anak deh tuai iya? Ko meringai nanya pe tuai nya. Au Igat, anak aku meh nya. parai bebadi ba jalai alun tiga taun ke udah. Sehari tu kami sebilik kitu laban deka semayang. Tepeda ke seduai deh gali alai aku ke mansang ngerak deh tadi. Ku ayo nya ke nyaut meringai ku kita ucau. Nya meh ku kita ucu meringai ngau kaban nya sama merening mua pangan diri. Bekenang ke utai ti udah nyadi demalam. Udah nya. Baru meringai nusi ngagai ayo nyo cerita seduai malam tadi ari pun nyentuk ke ujung. Ayo nyo semina tuchum aja. Nasit seduai dik meh nya dum. Nasit seduai ulih betemu enggau iyo. Aku enda nganu. Tang aku meri besai terima kasih laban udah nganjung iyo pulai ngagai rumah iya kitu. Ku ayo nyo ke bejaku. Meringai enggau kaban iyo pun. Dibai sida sembiang dia dulu sebedau mulai kediri. Ba rantau jalai, Meringai nanyaka duit ke diberi indu nya deh malam. Kaban Meringai beguai ngebuak kamut tanchut iya ngulihka duit nya. Tang, ko kita uchu, utai ke dibantaika kaban Meringai ngagai iya maya nya ukai duit, tang meh dua lembar daun buluh ke udah rangkai. Bepun ari nya meh, seduai sekaban lama enggai dibai bala bukai sesegap mayuh malam hari nyentuk ke sehari tu. Meringai agi ingat ke semua utai nya, nama indu nya mega agi dikingat ke Meringai. Tang, Meringai enggai madah ke nama indu nya, ku kita uchu. Chukup seduai kaban aja nemu. Tiap kali Meringai mansa penam nya, Meringai sigi ingat ke utai ti kala nyadi maya nya suba, diatu udah bisi sebengkah sepital digaga ngimbai penam nya. Lebuh bisi maya lepa, seduai kaban iya nganjung bungai sereta besampika pengelikun semengat indu nya ba dunya siti nyin.